Mba'éichapa temimbo'ekuéra ambo'esyry pokõihámegua? Nemandu'áke, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Upeva'erã, che, Mercedes Varge, romoirũta ko árape. jaikuaa hag̃ua ñe'ẽ riregua. Jaikuaáta eguereko ke nde kuatia ha nde haiha ikatu hag̃uáicha rejapo avei tembiapo ahechaukátava ndéve. Ko árape jaikuaáta ñe'ẽndy, jaikuaáta avei ñe'ẽ riregua iñe'ẽpehẽteĩva ha iñe'ẽpehẽ etáva. Avei, jaikuaáta mba'épa hína jahupytyse ko'ã mba'épe. Oikũmbykuaa ñe'ẽ pyahu, oipurukuaa ñe'ẽ riregua, ha avei oikuaa ñe'ẽ riregua iñe'ẽpehẽteĩva ha iñe'ẽpehẽ'etáva. Upeva'erã Jaguereko ko'ápe hína ko'ã kuñakarai ha kuñataĩ. Ha'ekuéra oho ñemuháme. Ha'ete ku ojoguátava hína yvakuéra. Jahechami mba'épa ogueru ñandéve. Ko'ápe ha'ekuéra oñepyrũma oñomongeta. Mba'éiko oiko ndehegui ña Marciana, he'i. Maitei ha cherechapáma aiko porã guasu, Ha peẽ, ha péicha oñepyrũ ha'ekuéra oñomongeta. Vy'ápe ohecháta hikuái mba'épa ojogua hikuái. Avei jahecha hína ko'ág̃a ko'ã ñe'ẽndy jaipurútava hína jajapo hag̃ua ñane rembiapo. Ha ápe oñomongeta jey hikuái. Nde remoñe'ẽta ko'ã mba'e. Ha rehecháta hína ko'ápe mba'éichapa isa'y pytã umi ñe'ẽ ha ikatu avei ñe'ẽ pehẽ. Ápe pehecha hína guive, peve, hag̃ua, pe oĩva hína fakultápe, he'i avei Santanígui, kolektívope, ha péicha ha'ekuéra oñomongeta, nde remoñe'ẽta peteĩteĩ Ha rejesareko porãta ko'ã mba'e jahechávare hína. Péicha ha'ekuéra oñomongeta ha og̃uahẽ hu'ãme ojapóvo hína pe oho jave hikuái. Jahechamíta ñe'ẽndy. Upeva'erã jaikuaáta mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ jaipuru va'ekue pe ñomongetápe. Py'ỹi py'ỹi he'ise hína Upe ojejapóva mante rei. Ápe ohechauka mba'éichapa hína okaru hikuái. Péva py'ỹi jajapo. Jajapo pyhareve, jajapo asaje, ka'aru, térã ñandeñembyahýi vove. Upévare ikatu ja'e py'ỹi akaru hína. Avei ambue ñe'ẽ kyhyje. Ápe ohechaukáma hína ñande Irũ, ñane irũ, mba'éichapa okyhyjeterei hína. Avei, mombyry, péva hína jahecháramo oho mombyry he'i hikuái, ajépa. Ápe katu jahecha ñane irũnguéra peteĩ, che año he'i, ha'e ñoite oĩ, peteĩnte he'ise upéva. Ha ambue ñane irũ katu he'i jajoecha peve, nemandu'ápa, jajoecha peve, péva hína Jahátamaro. Avei, ko'ã ñe'ẽre jajapóta hína porandu, Nde rembohováita, ehecha jey, emoñe'ẽ jey, emaña nde kuatiáre pe rehai haguépe ha rembohováita ko'ã porandu, Mba'épa ojehu arami ha isýpe? Moõguipa ou hikuái? Moõpa ojojuhu hikuái nemandu'ápa? Yva ha'ekuéra ojoguáta hína kuri. Emaña jey, emoñe'ẽ jey ha upéi rembohováita. Mba'égui oñe'ẽ kuñakaraikuéra hẽ. Ápe oĩ hína oñomongetáva, upéva nde. rehecha jeýta, remaña jeýta, remoñe'ẽ jeýta ha upépe rembohováita hína ko'ã mba'e. Ha pe katu jahecha heta mba'e. Mba'épepa nde reho mbo'ehaópe? Mba'e nde reipuru reho hag̃ua mbo'ehaópe? Ikatu avei reipuru kavaju umi ñúre oikóva, umi táva okaregua oĩva oipuru avei kavaju, oipuru ko'ág̃a móto térã visikléta ja'e avei. Ohóta ivisi ári, he'i hikuái. Ha jaha hag̃ua mbo'ehaópe, apépe jahecha pe aviõ, upéva ndajaipurúi hína ñande. Oĩ ko'ág̃a ohóva tetã ambuépe. Ág̃a katu oho oiko upépe hikuái ndaha'éi oho hag̃ua ára ha ára mbo'ehaópe. Nde, upépe rembohováita ko'ã mba'e. Mba'ére oiméne okyhyje arami sy oho hag̃ua mombyry he'i. Ha'ete ku kolektívope he'i okyhyjékuri ha'e oho hag̃ua. Emoñe'ẽ jeýke ikatu hag̃uáicha rembohovái porã, upéicharamo ne mbo'ehára ovy'aitereíta rembohovái porãmbávo. Ko'ág̃a jahechátama ñe'ẽ riregua, ipehẽ teĩva ha iñe'ẽpehẽ etáva. Mba'épa hína upéva? Nde reikuaáma voi hína, ymáma ne mbo'ehára he'i ndéve ko'ã mba'épa. Ko'ág̃a katu Jahecha jeýta, ñamoñe'ẽ jeýta opyta hag̃ua ne akãme. Ñe'ẽ riregua iñe'ẽ pehẽ teĩva. Ko'ápe jaguereko umi ñe'ẽ riregua ha ijykére jaguereko mba'éichapa ikatu jaiporu. Pe oĩ pytãme voi hína umi iñe'ẽ pehẽ teĩva pe ñe'ẽ jurugua ndive. Upévare Ombojoaju hína rógape. Ha'e oĩ che rógape. Mme ñe'ẽ tĩgua ndive ojepuru. Ore roiko tovãtĩme. Avei rereko re, tapére hína pe ohechaukáva ñandéve, gui Gua, ha ndi. Ndi hína omombyky pe ndive. Ohóta oñondive. Ikatu ja'e. Térã che, che asẽ che jarýi ndive. Ág̃a ñamombykysérõ upéva ñande ja'e che asẽ che jarýi ndi. Péva hína aníke nde resarái ñe'ẽ iñe'ẽ pehẽ teĩva. Jaiporumi ñe'ẽ joajúpe ko'ã ñe'ẽ. Mále oho Paraguarípe. Oho hikuái hína amo jahecha voi hína umi cérro iporãitéva oĩva Paraguarípe. Avei, karaikuéra ou imba'apohágui. Pépe gui hína pe iñe'ẽ pehẽ teĩva, me oiméne ikane'õ ouvo hína ko karai mba'apohágui. Karai Benítez Barrerogua, ha'e heñói ra'e Barrérope, upévare he'i ha jaipuru gua, Karai Benítez Barrerogua. Araka'e jaipurúta gui ohasáramo upérupi. Karai Benítez ou Barrero-gui. Rehechápa mba'éichapa ojepuru pépe peteĩ ñe'ẽtéva ndive. Ág̃a jahambohasáramo hína jaikuaavéta mba'éichapa ikatu jaiporu upéva. Ko'ág̃a jahecháta ñe'ẽriregua iñe'ẽpehẽ etáva. Pytãme avei oĩ, rire, rehe, rupi, ndive. Amombe'úma kuri ndéve ndive mba'éichapa ojepuru ñamombykývo avei hína. Ha pépe he'i rire ikatu ja'e okarupa rire ha'ekuéra rohóta. Rehe ojepy'apy isy rehe. Rupi mitã osẽ ovetã rupi. Ajépa iñakãhatãite pe mitã, ajépa. Ndive, ha'e oiko che Taita ndive. Ñamombykýramo nemandu'ápa hína, mba'éicha ja'éta? Ha'e oiko che Taitándi. Oĩ porãiterei, reikuaáma voi ko'ág̃a. Oĩve hína ko'ãichagua. Ha upépe jaguereko peve jaipurúva ñe'ẽ juruguã ndive. Rehechápa, ka'akupe upéva ndoguerekói tai ipúva ñanetĩ rupi. Upévare jaipuru hína jaiporu peve. Meve mitã opoñy okẽ meve, okẽ Péva ipu ñane tĩ rupi, upévare jaipuru meve. Upéi oĩ hag̃ua haguãrã. Ko'ãva hína pe castellano-pe oje'éva preposición rehegua hína, para. Omba'apo hag̃ua. Omba'apo jaipuru ñe'ẽtéva ndive. Haguãrã jaipuru tero téra ndive. Kóva mitãme guarã. Mitã, péva hína téra. Téra térã ikatu ja'e avei tero. Upévare ombojoaju hese pe guarã. Haguive. Oguata hóga guive. Ko'ãva rehecháramo hína ndojoajúi ñe'ẽre. Upéva oso hína pe ñe'ẽgui. Upévare peve, meve, hag̃ua, guarã, guive ojehai ñe'ẽ rire. Upégui ou hína pe ñe'ẽ riregua. Jaiporumi ko'ã ñe'ẽ. ñe'ẽjoajúpe. Mále ru omba'apo po aravo peve, po hína ka'arugua, ajépa? Las cinco de la tarde he'i. Ha nde rehekáta mba'éichapa oje'e hína diecisiete, nemandu'ápa? Ehekami mba'éichapa ikatu ja'e. Diecisiete óras. Péina ohechauka ñandéve pe aravo papaha. Ambue ñe'ẽpehetáva g̃uarã. Mávape g̃uarã pe jopói? Jopói he'ise hína rregálo, aníkena nde resarái. Ko mitãkuña heta jopói oguereko hína hi'ã che. Ñanemanduvamíta mba'épa. jajapókuri ko árape. Jaiporavo ñe'ẽ riregua iñe'ẽ pehẽ teĩva. Moõpa pehóta ko'ág̃a? Oporandu. Rohóta ore róga? Pe, me, gui. Mba'épa nde remoĩta pe ijykére, kytã soso oĩhápe? Róga oĩ porã, rejapo porãiterei. Rohóta ore rógape. Karai intendénte piko moõ pe kytã soso oĩháme? Ñamoĩta hína pe. Ñe'ẽ riregua iñe'ẽ pehẽ teĩva. Nemandu'ápa, ojávarã hína pe ñe'ẽre. Ou he'i, Karai intendénte piko moõ? Jahekáta pe pe ñe'ẽ riregua ha ñamoĩta. Ou. Ha'e niko ka'asapa, upépe jahekáta avei jahecha mávapa oho porã hese, oĩ gua ha gui. Avei jaguereko me, gua, ha ipahápe gui, gua. Karai intendénte piko moõ gui ou oĩ porã. Ha'e niko ka'asapa gua oĩ porãite rei. Ombota iñakã okẽ hasyete rei chupe ra'e. Okẽme. Okẽre, okéndi. Jahechami, ejapomi nde ko'ág̃a. Oĩ porã. Ombota iñakã okẽre, iporãiterei. Pe karai ou mombyry ha ohóta Villa Florida jahechami. Ápe pe karai ou mombyry peve meve ou peve ha ohóta ndoho porãi hese. Upéi oĩ pe karai ou mombyry guive ha ohóta Villa Florida. Peve ikatu jahechami. Pe karai ou mombyrygua ndoho porãi upépe hese. Upéva japillama voi hína oĩ vaiha. Upéicharamo, guive ha peve pe ombohovái porãva. Araka'épa pehasáta ore róga jahechami ári? Ore róga ári he'i. Mba'e hína he'ise ári. Yvate gotyo ajépa. Ndaha'éi hína péicha. Upéi he'i, Araka'épa pehasáta ore róga rehe jahechami térã ore róga rupi. Mba'épa nde remoĩta? Rupi oĩ porãiterei, ndevaletereivoi katu. Ko'ág̃a jaiporavóta ñe'ẽ riregua iñe'ẽpehẽ etáva. Yma Rolfi otĩ oñe'ẽ hag̃ua heta tapicha ndive. Ikatu, jahekáta ambue. Yma Rolfi otĩ oñe'ẽ g̃uarã ndohói hese, ndaha'éi péva. Yma Rolfi otĩ oñe'ẽ rupi heta tapicha haguére haguére ndohói pépe hese. Mba'épa ñamoĩta? Oĩ porã. Yma Rolfi otĩ oñe'ẽ hag̃ua heta tapicha ndive. Oĩ ohóva hína tasyópe ko'ápe. Jahechami. Rogueru che taita tasyópe okueraite imba'asýgui. Rogueru meve che taita ndaha'éi. Rogueru rire che taita tasyópe okueraite imba'asýgui. Rogueru rovái che taita tasyópe Okueraite imba'asýgui. Mba'épa ñamoĩta. Rire oĩ porãiterei. Rogueru rire che taita tasyópe okueraite imba'asýgui. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo ko árapegua. Jaikuaákuri ñe'ẽriregua iñe'ẽ pehẽ teĩva. Upépe peguereko hína Ha ikatúma ko'ág̃a peiporu. Avei, nemandu'ápa oĩ hína umi iñe'ẽpehẽteĩva ha iñe'ẽpehẽ'etáva. Opa hag̃ua ñane rembiapo oñomongeta jey ko'ág̃a ko'ã kuñakarai ha mitãkuña. Iporãite jaikuaa mba'épa oiko ñane vesinakuégui. Héẽ, ajépa